Kalbym eçiler dana, galýaryn men haýrana.
Salam gadyrly tomaşaçylar, Ýaýlymda Jeýhun TV, siziň ähliňizi kanalymyzda hoş gördük. Bu gün biziň studiýamyzyň myhmany, Ýaňlan ýarym telebäsleşigiň ýeňijisi, Türkmeniň Altyn asyr bäsleşiginiň ýeňijisi, meşhur aýdymçymyz Arslan Jumaýew. Ilki bilen biziň çakylygymyzy kabul edip studiýamyzyň bu günki gün myhmany bolanyňyz üçin köp sagbolsun aýdýas, hoş gördük. Hoş gördük.
Indi soraglarymyza geçeli. Ilki bilen berjek soragym, nirede we näçinji ýylda dünýä indiňiz? Men Çärje etrabynyň Watan daýhan birleşiginde bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda dünýä indim. Aýdym aýtmaga näçe ýaşyňyzdan başladyňyz? Aýdym aýtmany men ikinji klasdan öýümdäkiler aýdym-saza, sungata höwesiň barlygyny bilip, ikinji klasdan meni muzykalnyý şkola Muzykal mekdebe okuwa berýärler. Akkordeon bölümine. Tüw edem, akkordeon bölümine.
Soňra aýdym aýtmaga? Şo akkordeon bölüminde okap ýören wagtym hora gatnaşýardym, hor topary bardy. Şo hor toparynda saýlanyp, meni solist edip aldylar, aýdymçy edip aldylar. Sesiň owadan diýip. Ondan soň men akkordeona höwesim gaçdy, diňe aýdyma geçdim. Aýdym aýdyp. Hawa, diňe aýdym aýdyp başladym. Meýilli bolupdyr-da diýmek.
Indi haýsy okuw jaýyny tamamladyňyz we halypaňyz kim? Men
ilk-ä öz obamyzda orta mekdebi, ýigrimi dokuzynjy orta mekdebi tamamladym. Onsoňam şo okap ýören döwrümde, ýagny sazçylyk mekdepde okap ýören wagty men ilkinji şol aýdyma solist edip, men Esasy aýdym sungatyny öwredip, Mamurjan Rahmedow diýip, öz direktor, ýagny klassyk mekdebiň direktory bardy. Aw. Şol ilki maňa şul aýdym aýdyp, ýekelikde aýdym aýdyp, aýdym ýazyp berip, Ilkinji halypaňyz diýmek. Ilkinji halypam oňa şol aýdym-sazy sungata, ýagny aýdyp ýekelikde aýdym aýtmana şol meni ugrukdyrdy. Hawa, ugrukdyrdy. Tüweleme. Ondan soň? Ondan soň mekdebi dynamdan soň Sazçylyk mekdebine okuwa geldim, muzykal uçilişe diýýärsiz. Lebap welaýat ýörite sungat mekdebine okuwa geldim. Girip bilmedim, gaýtardylar meni. Onuň ýene medeniýet öýüne çeper öwezjeň bolup işe girdim. Işe girdim, gulluga gitdim, gulluk wagtym boldy. Gulluk edip ýaňylan diýaryma gatnaşdym, gelip, gullukdan gelip. Ondan ýene sazçylyk mekdebine, sungat mekdebine synanyşdym. Onsoň. Talyp bolmak bagty nesip etsin. Wokal bölümine tabşyrdym.
Wokal bölümine tabşyrdym, aýdym-saz bölümine tabşyrdym. Ol ýerde halypaňyz kim?
Ol ýerde halypam Täjegül Joraýewna. Baltaýewa, hawa. Elbetde, Lebap welaýatynyň köp meşhur aýdymçylarynyň halypasy Täjegül mugallym. Şu ýerde Täjegül mugallymada köp sag bolsun aýdýas, şular ýaly şägirtleri ösdürip, kemala getirip ýetişdireni üçin. Indi şu ýerde öz maşgalaňyz barada-da gürrüň beräýiň. Öz maşgalam hakda gürrüň bersem, men Ýörite sungat mekdebinde dördünji kursa geçen wagtym öýlendim. Şu wagtam üç çagam bar. Bir gyzym, iki oglum bar. Tüweleme.
Olaram aýdym aýtýarlarmy? Ýok, gyzym, diňe gyzym uly bolsaň kim bolýaň diýseň, ol diňe lukman boljak diýär. Tüweleme. Doktor boljak diýär. Hawa. A ogluň? A oglum, men özüm sporty gaty gowy görensoň, sport söýensoň, uly oglum diňe işi top dagyn, top oýnaýar. Hawa. A körpäm, hawa, sport bilen meşgullanýar. A körpäm, tüweleme, haçan seretseň, aýdym aýtjak bolup dur, tans edip, entäk kiçi, iki ýaşynda. Atlary näme?
Gyzym Merýem, oglum Rüstem, körpe oglum Hanaly. Tüweleme.
Biz bilýäs siziňi biziň Jeýhun kreatiw gruppa toparymyz bilen bilelikde öz gelniňiziň doglan gününe sowgat taýýarladyňyz. Şol bir wagtyň özünde birnäçe konsertlerimize-de gatnaşýaňyz, çärelerimize-de, toýdur dabaralarymyza-da. Indi şu zatlaryň ählisine nädip wagt tapýaňyz? Ýa bir belli bir gün tertibiňiz barmy? Eý, esasy durmuşda her bir adamyň belli bir gün tertibi bolsa, şol dogrumykan diýip pikir edýän. Sebäbi men şul çäreleriň arasynda, işimiň arasynda sporta-da gatnap ýetişýän, özüm walýbol oýnuna höwes edýän, walýbol oýnaýan-da. Şonuň üçin Nä ýigit oglan ýigit kişi hemme zada meň pikirimçe ýetişmeli. Ýetişmeli ýigide müň dürli hünär hem az diýýär. Hakyky men ýöne esasy aýdym saz soňam sport gowy görýän. Şoň üçin meň pikirimçe ýigit ýetişse gowumykan diýýän hemme işini planlaşdyryp hemme işini dogrulap işine ýetişse. Hawa dogry.
Indi üç sany söýüp diňleýän türkmen aýdymçylaryňyz haýsylar?
Üç sany söýüp diňleýän türkmenay esasy meň ugrum wokal bolansoň men Atajan Berdiýewiň aýdymlaryny sebäbi meni wokal ugruna men entek sungat mekdebine girmänkä şol Arslan sesiň wokala gowy düşýär sen wokal aýdymlary aýt diýip meni wokal ýoluna ugradan Atajan Berdiýew şony diňlemäni gowy görýän soň estrada aýdymçylarymyzdan Azat Dönmezow. Diňlemäni görýän, aýdymlaryny halaýan. Guwanç Ýazmämmedowyň aýdymlaryny gowy diňleýän. Hawa. Esasy diňleýän bagşylarym. Diňleýänler şu aýdymçylar.
Haýsy tagamlary bişirip bilýäňiz? Men dogrymy aýtsam tagam bişirip bilemok, iýip bilýän. Ýöne nähili tagam bolsada. Käbirleri bardy nahar bişirse zat etse aýyrýalary ony iýip bilemok ýa muny iýip bilemok. Men Hudaýa şükür hiç zady aýryp bilemok. Hemme tagamy iýýän.
Näme tagam bolsada men iýip bilýän. Ýöne şondada hor.
Indi durmuşyňyzy meselem pikir edip göreli şundan bir on ýyl öňe dolan bolsaňyz Haýsy hereketleri dogry hasaplarsyňyz, haýsylary nädogry, haýsy ugurdan umuman şu ugruňyzdan giderdiňizmi ýa ugruňyzy üýtgederdiňizmi? Güljemal ýene ýigrimi ýyl yza sürsegem men sungatdan aýdymdan daş bolup bilemok. Edil Hudaýa şükür şul ýolum nädogry diýip pikir edemok, dogry diýip pikir edýän. Sebäbi Alla gülüp bakypdyr, mähir beripdir şul ýolda bize, diýmek şul ýol dogrumykan diýip pikir edýän. Biziň geçenki söhbetdeşligimiziň geçenki sanlarynda ine tomaşaçylarymyzdan soradykda gepleşigimiziň indiki sanlaryna haýsy aýdymçynyň haýsy aýdymçy bilen söhbetdeşlige garaşýaňyz, haýsy aýdymçyny çagyraly diýip maslahat salanymyzda, Tomaşaçylarymyzyň köpüsi Arslan Jumaýew, Farhad Öraýew mümkin bolsa şolary çagyraýyň diýdi-de, indi şu ýerde öz muşdaklaryňyza-da bir etjek arzuwlaryňyz bardyr. Sag boluň, hawa, ilki bilen şuň ýaly hormat edip diňleýäňize köp köp sag boluň, gaty minnetdar. Hawa, bilemok, ýaňky diýişim ýaly, käbir aýdymçylaryň ýanynda men aýdym aýtmana-da çekinýän, hakyky gowy aýdymçylar bar, ýöne näme üçindir, Meni diňleýäler şoň üçin hormat goýup diňleýäňize sag boluň. Diýmek bul bize maňa Allaň nazary düşmegi diýädä. Şoň üçin hawa sag boluň köp köp minnetdar ýenede nesip bolsa geljekde täze täze aýdymlar işläp size hödürläris ýetireris. Toýlaryňyzda da aýdym aýdarys nesip bolsa.
Köp tomaşaçylarymyz elbetde biz hem bir haýyş edýäs eger mümkin bolsa söhbetdeşligimiziň şu ýerinde halypalarymyzdan ýadygär galan Jeren atly aýdymy hiňlenip beräý.

Iki dyzym ýere goýup, ýalbarýaryn Hudaýa jerem. Tüweleme. Şu wagt o Sen düşünýäň wokal we biz raspet şu wagt raspewkasy zat. Dogry düşünýän hawa. Nesip bolsa hawa.
Sag bol. Isle daşary ýurt aýdymçysy bolsun, isle türkmen aýdymçysy bolsun şolaryň haýsysy bilen duet etmegi arzuw etýäňiz?

Tüweleme nesip bolsa arzuwlaryňyz hasyl bolsun.
Mundan beýläk-de işiňizde-de, maşgalaňyzda-da bir agzybirlik, üstünlik arzuw edýäs. Mahmal owazyňyzam belentden belent ýaňlansyn. Sag boluň, bu gün myhman bolup biziň çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin. Elbetde tomaşaçylarymyzyňam isleglerini kanagatlandyrdyk diýip men-ä pikir edýän. Olara-da jan saglyk arzuw etýän. Sag boluň. Menem jan saglyk arzuw edýän hemmäňize. Işiňizde üstünlik, maşgalaňyzda agzybirlik. Hemmäňizi söýýän gowy görýän.
Sag boluň. Sag boluň.
Gadyrly tomaşaçylar ine şunuň bilen bu günki söhbetdeşligimizi geçirip gutarýas. Siziň ähliňiziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäs. Bu barada öz pikirleriňiz, bellikleriňiz bar bolsa beýan edip bilersiňiz. Şeýle-de biziň kanalymyza agza bolup bilersiňiz.